Бу ел, бусы елны безнең сәхнәбезгә яңа йолдызлар, сәхнәбездә яңа йолдызлар кабынды. Ә инде Фәрит абый, Лилия, Гөлчәчәкләрне икенче елга сәхнәбездә күрербез дип ышанабыз. Ә бу артистларыбызны безнең Әлмәт драма театрыннан Тәдәби бүлек мөдире Әниса Тагирова өйрәтә. Ул инде бии белмәгән аеруда өйрәтә. Без инде шушы спектакльгә Өч ай ярым әзерләнде. Көн дә алар алты сәгать шушында төнге унбергә кадәр кич утырып спектакльгә әзерләнделәр. Аларга исәнлек, саулык, эшләрендә уңышлар, гаиләләренә бигрәк тә сабырлык телик. Бәйгене безгә матди ярдәмне шушы спектакльне оештыру өчен Чишмә уелының җитәкчесе, Таһаутдинов Рөстәм Шәфәгать улы матди ярдәмен бирде. Ә декорацияне көйләргә үзебезнең җирле депутатлар Бәдретдинов Рәфис Сафин улы, Заһидуллин Рәис Сабир улы, Хәмидуллин Илшат Сәлимхан уллары булыштылар. Ә инде тагын декорация булу белән генә түгел, җиһазларга да кирәк. Ә шушы җиһазлауда безнең бөтен авыл кешесе булышты. Бигрәк тә мин әйтер идем рәхмәтемне Шакирова Фәүзиягә һәм Балия Әхметова Әкрәм-әләргә. Кирәк әйберләрне уңышлар булырга ышанабыз. Һәм шушы спектакльдә әзерләнгәндә безгә инәсен дә, дөясен дә табырга әзер булган Миңлебаев Сирин Мирсафи улына да рәхмәт әйтәм. Шулай ук безнең спектаклебезне әйбәт кенә иттереп карыйк. Бу төштә балалар йөрмәсеннәр, чөнки зал белән бергә эшлиләр артистлар. Зинһар, кесә телефоннарын сүндерегез, артистларны хөрмәт итик. Хәерле! Әйдә, минем артта кабатла! Тау башында тимер капка ачыла да ябыла. Төнлә йөргән җегетләргә матур кызлар табыла. Тау башта кызны җибәрәләр. Кара әле, әзиз кызлар, яратасыңмы соң? Әйе.

Әти миңа ат бирде, иярдәдә шап диде, матур-матур кызлар күрсән, кочакларда ят диде. Кара әле, ә синең кызлар кочаклаган бармысың әле? Куркам! Нигә куркасың?

Кыскасы, менә шуны искә төшереп алсыннар да, вәссәлам. Тагын ике атнадан әлепкедә җыелыш, менә шул җыелыштан соң бер спектакль әйбәрләргә кирәк. Гафу итегез, мин, мин өлгерә алмыйм. Өлгерәсең, өлгерәсең. Куркма, буш итмәм. Җиде-сигез кило ит бирәмен, өч литр бал, күтәрә алмыйча бәрәңге алып китерсең. Барынысы өчен рәхмәт, тик Тик беләсезме? Бир әле. Синең кеше алдап, кеше чандырырга мачтырлыгың бар. Аңлатып кына бир әле шуңа. Менә бу безнең парторг Рәҗәпов. Ул сиңа барсын да аңлатыр. Нинди парторг? Ну, бывший инде, бывший пока завклуб булып селкенеп йөри шунда. Заманалар үзгәргәнче. Ә сез беләсезме, тагын ике атнадан Зәй колхозында Отчет сайлау җыелышы була. Ә менә колхоздагы кайбер элементлар, ягъни фермерлар, колхозны таратуга каршы, безгә каршы агитация алып баралар. Ягъни колхоз начар ул, колхозда яңа хуҗа булырга тиеш, аңлыйсызмы? Шуңа күрә кичекмәстән, элекле халкына колхозның өстенлекләрен күрсәтергә кирәк. Культурный массовый мероприятиелар, спектакльләр мәсәлән. Бер машина пиво алып кайтам. Әйе, әйе, дефицит товарлар сатабыз, аяк киемнәре бүлектә. Сельпо белән сөйләшкәнгә аракы да була. Кыскасы, әлепне халкына колхозның өстенлекләрен күрсәтергә кирәк. Җитәкчеләрнең алар өчен ничек борчылып йөрүләрен күрсеннәр. Ана, безгә акча жәл түгел. Менә бит әле сине дә чакырттык шәһәрдән.

Әллә кемнәр белән кочаклап торып, кыйшык-пыйшык уйнаттырып йөрер. Тик тында үзең өйрәнерсең гармунда. Нәрсә, мин бит гармунның кайсы яктан тартылганын да белмим. Кызлар кулы тотып каравыннан гына Галәүтдинеңә әллә ни булмас. Все, Хәлилне Галәүтдин уйный. Уйнап бетерсен әле яме. Ой, Алла, киреләнмә инде.

Шул дулар белән Галия баныйны булмас. Нишләп? Сезнең барбер кешеләрегез җитми. Һәм менә беләсезме, менә минем үзем белән нәймә, өр-яңа пьеса бар. Нәкъ менә алты кешелек, шуны уйнарбыз. Ну, ансын үзеңә карыйсың инде. Тик миңа ике атнадан спектакль булсын. Тырышырбыз. Әйдәгез инде, хәзер якынрак танышыйк. Әхәт Нуриевич булам. Сабина. Әхәт Нуриевич. Галәветдин. Мой шәкәр. Роза. Рахат Нуриевич булам. Мин Рахат Нуриевич булам. Бар итәгез зала. Бәләкәй вакытта капка башыннан егылып төшеп башын бәргән ие. Шуннан бирле рәтләнәм ни бичара.

Бер дә юкка борчылма, хәзер кайтып җитәр. Күңелем бер дә тыныч түгел. Киңәшләшмичә эшләмәскә иде, ул бу хәл килеп чыкмагае дип куркам. Борчылма, яшьләр бер-берсенең үлеп торалар, андый мәхәббәткә бер нәрсә дә киртә була алмас. Тик шулай да, кодагыйның фатихасын алмый торып, балалар ЗАГСка заявление бирмәсеннәр иде. Улыгыз айтты бит, башта ЗАГСка заявление биреп кайтабыз, аннан соң кодагыйны бергәләп күндерергә барабыз диде. Ярый ла, ул бу хәл килеп чыкмаса, балалар да соңладылар, кодагый да әллә кая чыгып тайган, капка төбендә утырмыйлар микән, әйдә карап керик әле.

Ышан син бу кызларга, ә! Минем саф мәхәббәтемне җиргә таптап, шундый кышка кияүгә чыгарга йөри бит, ә! Ну, мин аларга күрсәтәм! Ну, күрсәтәм мин аларга! Монысы да бәкеректәре, мине алдан иртте-иртте дә, үзе дә куа да чөгерде алга. Ну, мин аларга күрсәтәм! Ну күрсәтәм никах мәҗлесе. Менә хәзер кайтсыннар гына әле. Мин ул кызыйга шундый әшәке сүз әйтәм. А! Кайталар бугай. Кайталар. Менә хәзер яшенеп торам да, каршыларына килеп чыгам. Ни булды тагын, ник кермисез? Үзен әйтмәде бит әле. Нишләп әйтмәскә? Көтмәгәндә дип әйтмәде. Соң? Шуның өчен репетиция зәләр миндә. Ә, ә син, әй, ник әйтмисең көтмәгәндә әле? Әйдәгез әле яңадан керегез. Ә, син өстәнрәк башла, әйдә. Анасы да бекертте әле, мине алдап йөртте-йөртте дә. Үзе дә кадыр чыгып егылган. Мин аларга күрсәтәм, ну күрсәтәм никах мәҗлесе. Менә хәзер кайтсыннар гына әле. Мин ул кызыга шундый әшәке сүз әйтәм. Ах, кайталар бугай. Кайталар, менә хәзер яшеренеп торам да, каршыларына килеп чыгам, көтмәгәндә. Күрәли икән, әнием өйдә юк, беркаян табар хәл юк үзен, кайда йөри икән ул? Бер-бер ахирәтендә чәй эчеп утыра торгандыр. Мин сине. Тот, тот, тот, тукта әле, каян кайтасың? Лен, менә сез каян кайтасыз? Загстан.

Сез бәхетле! Сез сау! Әнә, әле яңа гына ЗАГСка барып, заявление биреп кайттыгыз. Ә, ә теге бәдбәхет, теге карайлар, авызын ачып калдыра алмыйсыңмы? Сезнең өчен дөнья матур, бөтен дөнья сезгә җырлый. Ә син нигә болай итеп, чыраеңа тузанлы капчыклар суккансыга моңаеп торасың? Нәрсә?

Әйдәгез, яңа керегез. Менә хәзер каршыларына килеп чыгам, китмәгәндә. Күргән икән, әлендә иде юк. Юк, булмады инде, бу булмады. Әйдәгез, керегез яңадан, керегез. Сез бәхетле, сез бер-берегезне яратасыз, аңлыйсызмы? Әйдәгез, керегез, керегез.

Син бит минем бердәнберем! Ха-ха-ха! Бердәнберем! Ә син аның кемгә яшергәнен беләсеңме? Миңа! Ялган! Ышанма, җаным, аның бер сүзенә! Ах, ялганмы? Әниең сине әллә кайчан миңа ярәшеп, миңа вәгъдә итте. Мин сине әллә кайчан сатып алдым инде. Өстеңә кигән киемнәреңә кадәр минеке. Баш аяң белән минеке син! Минеке!

Шундый явыз кеше бөтен кәефемне җибәрде. Мин аның бер генә сүзенә дә ышанмыйм. Ул хәшәрәткәме соң безнең мәхәббәтне җимерү? Күрәсеңме, бөтен табигать безнең яклы. Әниеңне дә үзебезнең якка алдыра алсак? Әнә, безнең өчен ләйсән яңгыр ява башлады. Яңгыр! Яңгыр ява, ләйсән яңгыр ява, ләкин менә су кая? Ә, менә шулай да шулай яхшы. Менә нинди чиста тавыш алар. Алар безгә бәхет теләп елмаялар. Ой, ә минем чәчәкләрем кая? Мин аларны тышта калдырганмын ахрысы. Хәзер сөеклем алып керәм. Яңгырдан соң бар табигать яшәреп, сафланып киткән. Стоп, тукта, бу нәрсә бу? Кая? Кулыңда нәрсә ни? Чәчәк. Чәчәк шундый буламыни? Бу бит себерке. Юк, белмим. Хатын-кызлар шундый чәчәк бирәләрмени? Спектакльгә матур, әйбәт чәчәкләр булырга тиеш. Чыктыңмы? Әйдәгез, өстәнрәк алабыз әле. Ой, ә минем чәчәкләрем кая? Мин аларны тышта калдырганмын ахрысы. Хәзер, сөеклем, алып керәм мин аларны.

Төкеррәм мин сезнең репетициягезгә белдеңме? Сезнең театрыгыз дип бичара малкаемны харап итәсем юк. Ярар, ярар, савык бөтерүгә яңадан монда килерсез, яме? Без монда гына торабыз. Без китәр ул савык бетергәч тә. Дальше, дальше, дальше, дальше. Гармунны кайтып сакламый микән? Кайсысыннан яхшырак ишетелә, шуннан гына сату иткәндән ачып куярга кирәк. Яңгырдан соң бар табигать яшәнеп, сафланып киткән. Урамда шундый рәхәт, бөтен дөнья аллы-гөлле булып балкый. Әйдә башла! Башла!

Кем әйтте аны сезгә? Соң Боя Рәҗәпов кергәч тә анасы да бөкрүтәле. Син шул бит әле син бөкре булырга тиеш дигән сүз түгел. Я Ходай, чыгар әле, чыгар әле, нәрсә тоттырдың син анда? Эй Алла! Беттеме? Кер әле яңадан. Уф, арыдым, тәмам хәлдән тайдым. Ахиретемә чәй эчәргә кергән идем. Бер самавыр чәй эчеп утырганчы бөтен таныш белешләрнең гайбәтен сатып өлгердек. Туйганчы сөйләштек. Тик минем кызым турында да начар хәбәрләр ишеттерде бит әле. Имеш, минем кызым ниндидер бер егеткә кияүгә чыгарга җыя икән. Чыкмый гына торсын әле, мин кызыма дигән кияүне әллә кайчан әзерләп куйдым инде. Үзе түрә, үзе бай, эшләгән җиренә дә машина белән генә йөри. Әй,

Титоннан булмас! Булган шул менә! Хәзер әнә җитәкләшеп урамда йөриләр. Әле син миңа өлгереп җитмәгән, үсә төшсен дип азалап йөрттең. Өлгереп җитү генә түгел, корт ашый башлаган инде кызыңны. Язышасың, кияү, минем кызым, миннән рөхсәт сорамыйча берни эшләми, минем кызым андый түгел, минем кызым акыллы. Кызым, кызым, сиңа гына кыз ул. Бүгеннән кияү куенына керергә әзер синең кызың. Булды да җитте. Ике көн срок сиңа. Ике көннән мин алып биргән квартирада үзегез дә булмасын. Эх, җүләр баш мин, җүләр баш, квартиралар алып бирдем шуларга. Тукта, кияү, ашыкма. Кияү түгелме сиңа, сал минем алтын апаларымны. Андый алкалап болай барасыз. Уйна, туктама! Шушу көләү, ашыкма, әле берни дә хәл ителмәгән. Кыз синеке! Төкердә мин аларның минем ризалыктан башка биргән заявлениеләренә! Ул малайның бүген үк артыннан тибеп чыгарачакмын! Исәнмесез, мэм Киммел! Исәнмесез! Көчкә таптык үзегезне, әллә качаннан бирле көтеп йөрибез бит инде. Нигә кирәк йомшыксыз гына әле сезгә? Сез Айсылуның әнисе бит, шулаймы? Әнисе? Ә сез әтисеме? Бабасы! Башы якта! Әбисенең ире була! Томсаннанда бик яшь күренәсез! Безнең нәсе шундый! Сез үзегез кем соң? Без Айсылуның, Айбулатның әнисе белән әтисе булабыз! Ай сай була! Нинди ай була? Әйттем бит мин сиңа, ниндидер кәчтүреш белән ЗАГСка барды дип. Могаен кызыгыз әйтеп өлгермәгәндер. Безнең кулыбыз Айбулат белән Ширнә кызыл Айсылу бер-берсен бик нык яраталар. Һәм менә без Улыбыз Айбулатка атасы белән сез нең кызыгыз Айсылуны сорарга дип килдек. Әбиең кызмы? Нәрсә? Состыра беләме ди? Карале, атасы аңлатып бир әле шул бабайга. Без сезгә кодагый белән кода булып килдек.

Нинди кияү? Менә шундый кияү, менә арыслан кебек кияү, бай кияү. Әйе, мин аларның кияүе. Син бит баласы түгелмесең. Нәрсә ишетмәдегезмени? Чыгып китеп минем кәләшемне инде. Башка эзегез дә булмасын. Әстәгъфирулла, ояты ни тора? Әйдә чыгып кайык моннан, дидерәк. Малаегызга әйтегез, әгәр тагын минем Айсылу янына килсә, Колагымны аны асып куячакмын. Кем анда гайрәт чәчә? Кем анда мине колактан асмакчы була? Улым! Улым, китик моннан! Синме кара ялан? Синме бәдбәхет? Әле син монда килеп тавыш чыгарасыңмы, йолкыш? Күз, күзем күрмәсен, башка чыгып кит! Әнием! Ә син, оятсыз кызый, мин әниеңнең рөхсәтеннән башкакка нишләп йөрисең син? Әнием, мин аны яратам!

Буталып йөрмә! Бар, өеңә кайтып кил! Җыен! Килде-киттене җыялар да, театр уйныйлар! Сәхнәдә нәрсә уйныйсыз соң сез, җыенмада? Менә тагын бер сугып карасын, шундук сәхнәдән төшәм дә китәм! Булды, җитте, кычкырышмагыз! Җитмәде! Ә сез мине юри карап торып кинатасыз! Күрмисезмени, эчкә суга бит! Болай дуалай гына ялгыш эләккәндер. Мондый ялгышлар өчен Станиславский судка бирәбез ятуга! Кемне? Бөтенесен, подряд! Демировскийларны, Данчикларны, булды җитте, туйдым мин бу рульда. Башка кеше нәрсен эчкә сугалар, башка сугалар, кем ничек булдыра, мыскыл итә, карайлар, бәдбәхет. Миңа гомеремдә дә алай иткәннәре булмады. Райком секретарь булып та күккә генә дип атый иде. Ә монда сезгә план түгел кеше китереп бирергә. Ә ул килми сездә? Киләләр, миңа начар роль бирдегез, начар рольдән барысы да килә. Шуңа күрә эчкә дә сугалар.

И вообще, кем янында уйнаганыңны белеп уйнарга кирәк. Ни кычкырышасың, ни булды? Ә, юк, булмады. Нигә турында бәйләсәң, белмидем. Өйрәтергә сиңа куш инде. Йә, сезнең өчен борчылам. Өлгерәме театрыбыз дистәгә җыелыш? Өлгертәбез дә, ләкин менә кайбер артистларыгыз көйсезләнебрәк тора әле. Кайсы ул? Синме, Галәүдин? Юк, менә! Нәрсә менә? Нәрсә менә? Мин театр уйнарга вообще яратам. Мин кечкенәдән артист булырга хыяллаган кеше. Нурия Хәйруллина, борчылма Нурия Хәйруллина, уйныйбыз. Карагыз аны, егер алай-болай спектакльне эзләп калсагыз, үзегезгә үпкәләгез, иммуныгызны укытырмын. Әйткәнемчә, районнан да кешеләр килә, шаккаттырыгыз әле шуларны! Күзләр акайсын! Акай табы! Миннән берни дә кирәкмиме сиңа? Әлегә юк бугай. Тыңламасалар, үземә генә әйт, сөялләренә бик тиз басармын. Нурия Хәйрулловна, ашау мәсьәләре ничек булыр икән? Нәрсә? Ну, пиво сыра дип әйткән идем. Бер машина алып кайтырмын. Безгә бушка гына булыр бит. Бер ящик калдыртырмын, актыктан күбенгән шешәсен. Сабашкилар, бүрекләр, аракы калмаса, барысын да алып кайтам. Безгә скидка белән бер бит. Уйнагыз гына, халыкның күңелен ачыгыз. Әйткәнемчә, районнан да кешеләр килә. Күреп китсеннәр безнең ничек яшәгәнне. Ә, синең белән сөйләшенгәнчә инде, соңыннан көйләп-сыйлап, кунак итеп бик шәп озатырбыз. Ничек сез, бик күңелсез түгелме безнең Әлемдедә? Яшәп буламы, дим? Берәрсенә оек тоса алмадыңмы әле? Икеләмәдеңме? Мавзыйләр җитәрлек безнең авылда. Бусы ирдән аерылган, тегесе Тузы ирләргә каты исләргә тилмереп йөри. Ә нишләп? Нәрсәсе бар аның? Менә без үзебез дә семинар-фәләнгә баргач, полезный эшне приятный белән аралаштырып алыйбыз. Менә иләй гали. Йә ярар, кәләмә, барып ире утран сыпыра башласа дип кенә киңәш бирүем. Ярар, киттем мин, уйнагыз. Ну, алай да.

Хатын-кызны яшәү сорамыйлар. Әйт инде, ничәдә син хәзер? Утыз. Шулай гына микән? Икедә. Әһә, димәк, сиңа утыз ике яшь. Менә мин моңа ышанаммы? Ышанам. Менә сез ышанасызмы? Ышанасыз. Менә без бит барыбыз да ышанабыз. Без бит беребез дә төченеп тормыйбыз. Синең Казанда кияүгә чыккан кызыңа ничә яшь? дип. Сиңа 32 булгач, аңа унөч кенә яшь килеп чыга түгелме соң? Ә син үзеңне бер карт тәре, монда нишләп йөрүеңне белмиләр дип уйлыйсыңмы әллә? Син үзең дә бит карт башың белән шул Дания артыннан өстерәлеп йөрисең! Нәрсә сеңә бардыр инде шуның, әйтерсең лә безнең авылда башка хатын-кыз юк. Ни битен, ни башка җиле. Булды, булды, артык күп сөйләшә башладың. Мин бит яратып кына әйткән идем. Ничек, ничек әйткән иең? Яхшы аңласын дип, ролеңә керергә булышам бит. Роленә керергә булыша, имеш! Каян килгән Шекспир? Ярар, кызма әле син. Эх, син!

Син әле нидә, син ә? Син хана шуны аңламыйсыңмы ни соң? Ничә елдан бирле күләгә булып йөрим бит инде. Син карамасаң мин шунда. Син лекция укысаң, клубта иң беренче рәттә мин утырам. Доклад укысаң, мин иң беренче тук итеп кул чаба.

Таш бәрер иде. Юк, син әле бик яшь. Сиңа тормыш юлына ярдәм, тормыш юлына аяк басарга ярдәм итүче кирәк. Мин синең әниең. Шулай булгач, кияү кулына тапшырганчы,

Күр әле, шул арада каләм белән томга да куеп өлгергәннәр. Ашыккансың, кызым. Әлегә паспортың миндә торып торсын. Юкса сиңа ышаныч бетте, теге әтрәк әрәмгә йөреп чыгуың да бар. Әнием, мин Айбулатны яратам! Ялгышасың, кызым, яшьлегең ялгыштыра сине. Йә, әйт әле, ул малайның нәрсәсе бар? Сезне бит аерым, рәхәтләнеп, сөешеп, чөкердәшеп яшәргә аерым фатирыгыз да булмаячак. Ә без Айбулат белән менә монда, безнең өебездә яшәргә уйлыйбыз. Нәрсә? Кызым, нәрсә сөйләгәнне онытмаган ишетмиме әллә? Нигә? Нәрсә әйттем соң әле? Ялгыш әйттең. Без бит бу фатирны Кадим Раббый ярдәмендә бер ярдәме белән генә алдык. Ну алсак соң, рәхмәтен әйттек бит инде. Айсылу бала-чага түгел, аңа дөресен әйтергә кирәк. Менә шул Кадим Раббыең ярдәме белән без фатирлы да булдык. Кыскасы, Кадим Раббыең сиңа өйләнергә тели. Әйе, Айсылу туташ, мин сезнең кулыгызны сорыйм. Бигрәкләр көтмәгәндә булды бит әле бу. Нинди генә матур сүзләр табыйм икән, җавап итеп сезгә әйтергә. Әллә шигырь юллары белән сөйләшә башладыгыз инде, Сукташ? Әйе шул, менә җырлыйсыларым килә. Сорыйбыз сездән, Сукташ, сорыйбыз. Юк инде, алай ук тирәнгә төшмәбез. Бу дөньяда ике иләмсез бар, берсе аның. Маймыл, берсе сез. Озын! Син нәрсә? Мин хәзер кибеткә чыгып керәм. Ишекне тышкы яктан биклим. Аңладыңмы? Ну, кат телке. Кызым! Мин тиз генә кибеткә чыгып керәм, әнием, үзем генә барып киләм. Юк, сиңа ярамый. Зиләдә Хатимир абый белән сөйләшәбез. Нәрсә сөйләшим мин аның белән? Әйтәсе сүземне исә күптән әйттем инде. Сөйләшмәсәң, Хатимир абыеңның чәй эчәсе килә торыр. Киләме? Бик килә! Шулай булгач, син айсуы ясап эчертер. Мин тиз генә кибеткә чыгып керәм, йоклап утырма. Юкка сез, Айсылу туташ! Нәрсә юккан? Минем белән шулай дорфа сөйләшәсез. Ике күзе. Әй! Беттеме сүзе? Мин бит яратамын сезне. Ә мин юк. Анысы куркыныч түгел. Вакыт узу белән, миңа булган кисәлегез җурначак әле. Мин бит бөтенләй икенче кеше. Менә, йөрәгемне генә тыңлап карагыз әле. Врач түгел лә мин сиңа. Тотып кына карагыз инде, дим. Оо, финиш! Йә, ни диясез? Минем бабайның үләненә өч көн калгач, шулай булган иде. Тиздән ычкынасың болай булгач. Шаярмагыз инде, Астукташ. Миңа үләргә бик иртә әле. Әле миндә көч, миндә энергия! Кит, нишлисең? Көчем ташып тора минем, Астутуташ! Кычкырам! Кычкырма, ярамый! Коткарыгыз! Чиләк кая? Чиләк кая, дим!

Давай, мин әйтәм, тизрәк! Әти эшләргә тиз булсын, кара бирергә кушты председателем. Яни киеп карай, тамам микән? Тагын нәрсәләр бар икән анда? Җаныңны итеп барса бар анда. Нал тырышкан Нурыя Хәйрулланың нал тырыш.

Безнең гомергә генә җит әле ул колхоз дигәннәр, Алла боерса. Район нан килгән кешеләр бик чамалатып бирде, шундук урыннарына утырдылар тегеләр. А как же, соң ул үзе дә моннан ашап-эчеп ята бит. Ә теге фермерлардан нәрсә ала ала соң ул? Каз муены! Ә мин аңа теләгән кадәр ит бирәм, теләгән кадәр бал бирәм, җаны нәрсә тели, шуны ала.

Йә инде уша. Сыйлау өчен генә җибәреп алдым әле Нурия Хәйрулловна. Җибәрермен менә мин сиңа. Сәхнәгә чыккач түзен онытсаң иде. Эчмә, бүтән, соңыннан бергә җыелышып эчәрсез. Байламир, бар, минем машинадан бер ящик пиво алып кер. Шоферга әйт, председатель үзе кушты диген, бар. Анысы миннән күчтәнәч булыр. Соңыннан бергә җыелышып эчәрсез, яме? Йә. Күп белән башлыйсыз әле? Без күптән әзер, сезнең команда белән көтәбез. Тәк, 5 минуттан башлагыз. Ишегә тимәк, барыгыз да җыелыгыз әле. Тәк, иң беренче, баш әйберләрегезне әзерләп куегыз әле. Идегез, идегез, идегез. Тәк, шилә күз урынында. Лейкада су бар, чәчәкләр әзер. Все готово, иптәш генерал! Чалбарыгыз төймәле, полковник! Ярар, Аллага тапшырдык. Мин хәзер берде ләрне ачам, аннан соң музыканы кушам. Киттем! Бик озак уйлап йөргәннән соң, мин сезгә үземнең ризалыгымны бирергә булдым, Дания. Мин нәрсә дисең? Данин гына үзебезгә алып килергә риза мин. Әйдә, кияүгә чык миңа! Чорт син, Данил да эреп килсен! Нәрсә пышылдашасың анда? Безнең интимный сөйләшү. Тыгылмагыз дим. Нишләүне үтерәсең? Нишләмәкче буласың? Мин сиңа нәрсә дип әйттем? Оныттыңмыни? Тагы бер Данилны кесәп башыңа кадак кагам диде тыгылмаса!

Барсы да яхшы булыр. Әйдә, паспортыңны ал да йөгерик тизрәк ЗАГСка! Ә бәлки әнием белән тагын бер кат сөйләшеп карарбыз? Юк инде, алай булмый. Үзең әйтеп торасың бит, ул сине нинди бер зур нәчәлниккә кияүгә бирергә җыйый дип. Иң яхшысы безгә хәзер башта ЗАГСка барып заявление бирергә, ә аннары инде әниеңә барсын да аңлатып бирербез. Яхшы булыр микән соң ул агач? Бер дә борчылма, җаным. Мин үз әнием белән әтиемә әйтеп куйдым. Алар алдан барып синең әниең белән сөйләшә торырлар.

Шул сиңа тишкә карап йөргәнә калды инде хәзер, ә? Ашуымны китереп тормадым инде. Ашуың килсә, ачта тешлә диерме әле? Кирәкми миңа ачуланырга. Мин бит сиңа дөресен әйтәм. Синең якта болай тишкә карап йөрү килешми ул сиңа. Китмәс әле бар шул кеше. Ә нишләп син алай тишектән карап йөрисең, потому что кем сайланды? Сайландың, сайландың да, авызың ачып калды. Спортыбызның спортчы да бер бит инганын. Әнә минемез Мия. Битен буена сызгала. Кит инде кит, кит әле моннан. Бар сүзләреңне кабат итеп. Беләм мин сүзләремне. Кара әле кара, билләреннән тота, әйдә. Слушай син, брат. Туктат бу кара бирүләрен тишектән. Туктат та әйтсә. Слушай, Дания диген.

Җавабыңны хаман әйтмәдең бит әле, Дания! Ни әйтәсең соң? Кая арага, теге тиле бет килеп комачаулады. Хәзер еш мин инең Данилны алып килергә дә риза. Хәзер еш сүз дәңгеле куйдыра. Дания! Дания! Эзләтеп җибәрәле бер тилемне! Нигә шундый олы кешенең башын әйләндереп йөрисең? Сиңа шул кызыкмыни? Тимә минем Рәҗәповка, көлеп йөрмә өстеннән! Соң ник миңа әйтәсең аны, ул бит әнә үзе минем арттан сүрелеп йөри. Ачык чырай күрсәткәчең йөри инде, ә син аны куып җибәр, килмәсен башка. Син бит әле яшь, сиңа башка кеше дә табылыр. Ә миңа каратай кеше бу авылда башка юк.

Ат син бу кызларны! Нәрсә булды монда? Нишләп яшендә адам дөберләтәсең? Әнә теге дивана калай ягыш төшереп җибәрде. Катырак тотып булдымы ди аны? Онытмадыңмы кайчан сугырга икәнен? Кайчан да кайчан Рахим абыем. Бар табигать безнең якта дип әйтә, шунда сугырсың. Онытмыйсыңмы? Ярар, киттем. Җил яхшы булса. Молодец. Кара да кара үтин. Гармунда котра уйна яме. Артта гына теләгә дә ишетелсен. Дура! Ярар инде кайтыш. Ашуланма, сиңа бит бары бер нәрсә дә булмай. Сиңа рәхәт, син җүләр. Аны тоттырып дөбердәт, яме. Менә хәзер каршыларына килеп чыгам, китмәгәндә.

Карт кешегә көче җитә, имеш. Шаулашмагыз инде, ишетелә бит. Ишетелсә соң! Син гаепле монда барсына да, синең аркаңда гына сугышып йөриләр алар. Бар алып кит бу сугыш чукмагыңны, күзем күрмәсен башка. Әйдә инде, әйдә инде. Бар, бар, дус күңел, күршеңә уза башка тимәс. Фу, арыдым, тәмам хәлдән тайдым. Ярата бит, ә? Ә син һаман башкаларга карап йөрисең.

Мин бөтен гомерем буена шул Рәҗәповның алдавына ышанып яшәгәнмени? Мин бөтен гомерем буена шуларның кубызына тулыем, биегән булып чыгам бит. Нәрсә мыгырданасың анда? Син ишеттеңме саның нәрсә иткәнен? Эй, Ходаем, нәрсә булды тагын? Мин гомерем буе дуңгыз арасында нәрсәле телең ит куанып ятыйм. Алар минем өстән бот чабып көләләр. Нәрсә диде соң ул сиңа? Аттан башы диде. Менә синең җәй буена чөгендер басуда артына тун кайтып калган мидәрләрең тимер томырдан бер нәрсәгә тормый хәзер диде. Нинди тимерле? Ана шкафта, борынчыкта, сенекта сана торган мидәрләрең. Хәзер аларның бәясе Бакыр акча түгел, котны бер тиен, диде. Ярар инде, ярар, тынычлан. Спектакль бара бит. Күрәм мин әле бу спектакльләрне. Спектакль шундый буламыни? Җыен тузга язмаган нәрсә язып китерәләр дә, шуннан соң чыгып киноларын уйна пьесаларын. Күпләп ят әйтергә дә ят бит валлаһи. Кая безнең элек уйнаган, Галиябанулар, Асылъярлар. Җитәр инде, ярар, тынычлан. Җитми. Әллә нинди Алла курган Ходай суккан илдә яшибез гомер буе безне алдады. Әле хәзер дә алар, менә бер язны хәергә тими кыртып атты да, ана түшен киермей, дөньяның кендеге. Булган булды инде. Тәмам исерүе җитте моның, а? Исереп түгеллән. Ачуым килә минем. Менә

Ничек юк? Мине бөтен хатыннар ярата. Әни башканы сөя. Кемне? Рәҗәповнымы? Әйт әле шул карт дуңгызны яратасыңмы? Анысы сиңа кирәк түгел. Ну тәмам башыңны әйләндереп бетердеме ни? Нәрсәләр вәгъдә итте инде, теге дурагыңны да алам дигәндер. Син шуңа ышандыңмы? Разый. Өйтә моның авызга авыз килеп сөйләшәләр, тегесен аерып та җибәреп булмай.

Шуңа чыгам, кемне телим, шуны сөям. Ах, шулаймыни? Ну, ярар, ярар, алайса, күрсәтәм әле мин сезгә туй бүләген менә хәзер. Сиңа да, Рәҗәповка да. Әйдә, карап торырсың үзеңдә. Туйны калдырам мин сиңа без. Ә син бабасы түгелме соң, а? Кем анда бабасы? Синме бабасы?

Күпме сүз сөйләнмичә калды. Ник иртә кердегез? Ярар, иртәрәк бетер. Нәрсә булды монда? Нишләп? Тенисов сөйләме? Репликаны дөрес бирмәй, шуңа сукты. Соң, соң ау үзең, ау үзең нәрсәгә сөйлисең соң? Бөтен спектакльнең мәгънәсе югалды бит. Пычаксыз суясың син мине.

Нәрсә күрсәтәсең? Мультфильм була монда хәзер, Чебурашка! Чебурашка ярамый. Аның өчен судка бирәләр. Нигә бәргәләрегезгә син әле? Кил, тотыйк әле монда бергә. Таяк килеш сөйләшеп тә булмый, яшәп тә булмый. Акылдан язарга кирәк, тиеш кеше лаек булса. Юк, бары болай гына калдырмыйм мин моны. Бик шәп туй бүләге ясыйм әле мин боларга. Молодец! Давай җырлыйбыз!

Сәхнәгә чыгып уйнасын, диде. Анда нишләргә? Андамы? Анда менә сәхнәгә кергәч телимен, син бик матур иттереп җылмаеп күрсәтерсең, яме? Яме, җылмаеп күрсәтәм. Әйдә, җылма инде. Ай, молодец! Менә настоящий артист булдың, а! Анда нишләргә? Так, андамы? Аннары менә синең сәхнәгә килеп чыккачтын, сине сәхнәдән чыгара башлар. Син чыкма, а! Аннан Рәҗәпов килеп синең кулыңнан тоткачтын, Менә теге чаттагы шыплату сөякне каласың да имән, бик каты иттереп кидереп сугарсың. Ничә тапкыр? Өч, юк, биш тапкыр. Мин бит ике хәлне генә саный беләм. Юк инде, ике аз була. Син беләсең нәрсә, тик ике тапкыр икене сугасың. Аңладыңмы? Түлке караны ныгыттырыбрак сып, алай кызыграк була.

Халык театры артистлары бик матур, бик күңелле үзләренең чыгышларын бүләк иттеләр. Менә үзебезнең исеменнән, авыл Советы исеменнән һәм сезнең исеменнән, сезнең исемнән шушы коллективка мин бик зур рәхмәтләрем җиткерәсем килә. Тагын бер кат аларны алкышлыйк әле. Сезнең алдагы иҗатыгызда шулай ук зур уңышлар телибез. Шушы коллектив таркалмасын. Менә рәхмәт шулай ук шушы театрны әйдәп баручы үзебезнең театр җитәкчебез Гөлүсә Зәки кызы Фаһимәгә рәхмәтемне җиткерәбез. Шулай ук үзебезнең көнен-төнен жәлләмичә шәһәрдән килеп йөрүче режиссерыбыз Әнисә Тагировнага да бик зур рәхмәт. Әнисә Тагировна